Txepo, pasa paden! Awa ta kai duru sin misericordia. Ta parce cu ta e Ser Supremo ta parti castigo pa nos mandatarionan. Maria, Mas bien mi ta kere cu e Ser Supremo ta castiga nos pa a elegi e gobierno corupto aki. Ya pa basta si lo caba Comishon di Bario Mary Pumpkin ta roga GGD, Gobierno y tur otro instancia concerni pa bin remedia e fayonan den diseño di nos cayanan. Cada yobida di awa e deficiencia den structura di nos cayanan ta causa un menaza pa salubridad den nos comunidad di Mary Pumpkin. Kepo Midushi, Sparboro Sea y Plegaria. Gobierno a perde heful masha tempu. Transilvania ta cobra belasting cu furia pa sostene nan viahenan pimpa cu luho sin ningun plan pa yuda of drecha ningun carizo riba e baranca aki. Maria, M'a purba habri e pub mi mes, pero tur cos ta mal pegá. Ta bira tempo pa gobierno atendé e situacion di nos cayanan purá. Gobierno a propagá salubridad den temporada di corona, pero ta hunga ciego i surdo pa e problema higiénico cu ta azotá nos bario. I sabe Dios cuanto bario mas ke ora cu awa yobe. Dival, palabra berdad. Nan ta usa salubridat pa hinka miedu den nos ora ta kumbi minan. Ata gobièrnu ta bolbe kuminsá krea pániko ku labamentu di man i tene distansia, pero ta ignorá e problema higiéniko den nos bario kreá pa nan mal konstrukshon di nos kayanan. Maria, E defisiensia den e konstrukshon di kayanan ta kousa e akumulashon di awa ku ta boltu saka kaka Pishi i bestia morto trese riba kaya i den kurá di hende. Den poko ora djaka, muska i sangura ta pèsta bario infektando tur hende ku denge, chikungunya i tur sorto di malesa sin miserikòrdia. For di ayera mi ta nister kaba. Ptch! Dios kria e porko. Chepo! Esta porkeria no. Masha miedu nan tin di corona pero e porkeria cu ta driv den Mary Pumpkin si gobierno no ta mira como un menasa pa salubridad. Auxilio! Anto asina mes Transilvania tin curashi pa bay hulando cu nos placa di belasting. Bay parti desayuno por nada lagando nos akinan den un yucumpe. Ta asina aki Transilvania kier konvensé nos ku pueblo ta aan de beurt? Kupi, bin yuda nos ku bo skòp di propaganda. Ta basta aan kaba bo ta kanando ku e skòp'ei. Bo ta bula di un punta pa otro. Nos a skibi karta, yama pidi refugio, sende bela i roga na tur santu pa un solushon. Tele Kòrsou a bin filma. Stanley Werlek a bin saka potrèt i ketu bai nos kayanan ta un desaster i nos salubridat ta menasá sin ningun solushon. Pasa e skòp ei pa otro hende, ya ku bo meresé un skòp pa defraudá nos bario di Mary Pumpkin. Kupi, bo ta lubidá ku tin mas dia ku tin siman. Un dje esaki ta elekshon. Nos lo manda bo kas. Ta basta fiesta ku nos plaka di belosting. Prueba ta leu for di lana i nos ta mira kon boso ta malgastá tur e sènt di belosting ku Transilvania a hinka den lachi. Kopi i Transilvania, mi ta atvertí boso pa bini punda ku proyektonan pa nos dushi isla, si no Kolon ta bolbe kima! Nos komunidat di Mary Pumpkin su kana tambe a yena. Maria, No ta Mary Pompin su. Salia i mas bario tambe tin chiké di porko. E mandatarionan ta neglishá pueblo ya ku nan yan sofá di yantil, nan no ta mira ni tende di e problemanan di nos komunidat. Miónan buta e porkerianan e riba e skudo nobo. Esey ta por tre tra Kòrsou mion.